Tsengo ya mulandu wa u vhulaha i no khou hweswa muḓivhalea kha masiaṱari a zwileludzi zwa vhudavhidzani Vho Livhuwani Maḓadzhe kana SABC Livhu yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḓuvha ḽa vhufumbilosumbe ḽa ṅwedzi wa Phando ṅwakani nga Khothe Khulwane ya Thohoyandou yo dzulaho Waterval vunḓuni ḽa Limpopo. Ramulayo wa Vho Maḓadzhe Vho Ntsako Shungwani na muhaṱuli Vho Lekgodi Phathudi vho tendelana nga ha ḓuvha ḽine iyo tsengo ya khou tea u vhuya murahu ngaho khothe Vho Hlungwane vho dovha humbela muhaṱuli uri vha leludze maga a beiḽi yo ṋetshedzwaho Vho Maḓadzhe. Vho Maḓadzhe vha khou hweswa mulandu wa u vhulaha mufumakadzi wavho Vho Lindelani Ṋengovhela vhe tshitumbu tshavho tsha wanala mulongani u re na maḓi vhuponi ha Mangondiyaziḓou, nnḓa zwiṱuku ha ḓorobo ya Ṱhohoyanḓou. Vhahumbulelwa vhavhili vha u gwa migodi zwi siho mulayoni vho ṋewa beiḽi ya zwigidi zwiṱanu wa dzirannda muṅwe na muṅwe wavho nga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Practisier tsini na Burgersfort vunḓuni ḽa Limpopo. Vho Justin Michel na vho Gary Michel vho farwa vha khou humbulelwa u wanala vha na khromu ya mutengo wa milioni dzi paḓaho mahumi mavhili nga Ḽavhuṱanu vhege yo fhelaho. Vho Sengela u tou thoma mulovha malugana mulandu wa u gwa mugodi zwi siho mulayoni khathihi na u wanala vha na khromu yo tou tswiwaho. Tsengo yavho yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa fumbili sumbe na ḽa fumbili malo nga ṅwedzi wa Phando ṅwakani. Vha muvhuso wa ḽa Zimbagwe vho saina pfano ya u rengisa maafukhada na shango ḽa Tshaina Zwa u saina iyo pfano ya vhuvhambadzi zwo vha hone kha samithi ya Foramu ya China to Africa Cooperation ye ya farelwa Belgian u bva nga ḽa iṋa u swika nga ḽa rathi ḽa uno ṅwedzi. Ndi iṅwe ya pfano dza fumisumbe kha iyo samithi yo khwaṱhisedzwaho vhukati ha Phresidennde Vho Emmerson Mnangagwa na Phresidennde wa ḽa China Vho Xi Jinping. Vhasedzulusi u bva Interdisciplinary Medical Centre of Franceville kha ḽa Gabon vha ri vho wana uri magorilla a ya kona u ḓilafha nga u ḽa tshaka nṋa dza miri. Iyo miri i shumisa nga vhomaine vhapo sa mishonga ya tshithu kha ḽa Gabon. Vha ri mawanwa avho a ḓo thusa kha u ṱanḓavhudza nḓivho ya u bveledzisa mishonga ya u lafha malwadze o fhambananaho. Tsedzuluso dzavho dzo ganḓiswa kha dzhenele ya PLOS One. A guma nga u rali mafhungo e nda vha ndo vha farela one awara ya vhuṱanu ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽihulwane ḽa ino awara. Tsengo ya mulandu wa u vhulaha u no khou hweswa muḓivhalea kha masiaṱari a zwileludzi zwa vhudavhidzani Vho Livhuwani Maḓadzha kana SABC Livhu yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḓuvha ḽa vhufumbilisumbe ḽa ṅwedzi wa Phando ṅwakani nga Khothe Khulwane ya Thohoyandou yo dzulaho ngei Waterval. Maṅwe mafhungo vha ḓo a thetshelesa matshelo nga matsheloni nga awara ya vhuṱanu. Kwaṱa.
Belran Brands Fast Foods vhengele ḽavho ḽo vha farelaho zwiḽiwa zwa maimo nahone zwa u ḓifhelela a vha ḓi vha fhenya nḓala nga u ḓiwanela zwiḽiwa nga mutengo wa fhasisa plate ya ṋama ya kholomo ndi 40 randa fhedzi plate ya magulu nayo ni nga 40 randa fhedzi ngeno plate ya vorosi na mukokorosi hu 35 randa fhedzi Ri dovha ra rengisa machips, magwinya, tea na kofi ngeno ri tshi deliver kha vha re Thohoyandou. Vha ri wana Elegant Garage, JJ Motors ya kale, tsini na Glass Fit kha ḽa Thohoyandou. Kha vha founele Masa Mulaudzi kana hu ḓivha ene Mulaudzi zwino zwino 071 430 4461 kana 079 223 3240.